the thing no be say they don agree to am but then i come dey think am e dey stop to propose sim mm? but uh, dem fit marry children wey dey below 18 for some states for this country for some region for this country una no dey push for that one na sim card sim sim na im una dey first talk about uh, say una dey protect minor where you suppose protect minor you no dey do anything to protect minor you no do anything to protect minor for where una suppose protect minor na for sin you see for the abroad for the abroad hmm? for the abroad wey we dey so eh, for the abroad e get telecoms dey do things dem wey be say dem dey sell packages for kids i no know whether e be like that for those of una wey get children um, here and all those stuff una go una go know whether

maka gịnị think am well well eh abeg but una no dey do anything about marriage una dey talk about sim na so una care for children reach una dey care for children yet we get plenty children wey no dey school dey waka everywhere una dey care for children yet hospitals dem go on strike for how long una know na just which day here na im dem just call off una dey care for children na so una like children reach tuesday na im be world teachers day if you know that special person no be only teacher wey teach you for school i dey talk about now no be only teacher wey teach you for school yeah but e get some people wey be say you don learn from no be say if you get opportunity to appreciate some people appreciate them appreciate those teachers them. appreciate them. Not be only your teacher for secondary school Not be only your teacher for university I be your for primary school no if you know that one person will be say ah this man oh, or this woman oh, ah i don't learn plenty things i they appreciate them for xyz for this this this for that way you do honestly honestly na those people dem i just wan make you i dey open phone line if you get any of them like that wey you wan appreciate hmm? make you just do wetin make you just call this morning call the person name make the person even know say true true say you dey appreciate am yes make truly truly the person know say truly truly you dey appreciate am you go call the person name you go call where the person dey just drop those words dem wey go totori the person if the person dey hear even if the person no hear another person go call am say hey yeah so so person ah dem call you dem appreciate you yeah no be only no be only to dey find way wey you wan collect it appreciate the person make the person know say you appreciate am anyway the government too don come talk am say dem go dey give uh, 75000 per semester to undergraduate people wey go dey study education unto the world teachers day na im dem take talk that particular one eh? because dem want make more people wey sabi wey sabi wey go enter teaching i hope say dem go do better packaging for teachers do better things dem for teachers and all those stuff hmm? i hope say dem go do am yeah? um, as then nigeria they do im own na in uk sef uh, boris johnson announced three three thousand pounds hmm, for people where they teach maths and the science teachers three thousand pounds Now, in na the new announcement be that if you they teach maths this one i know say plenty teacher go come run come out from this country people where they teach maths and all those stuff but sha na just piece of informate na i just pass but if you know that one person wey be say you truly truly dey appreciate no be only your teacher for school na dem i wan make you appreciate this morning hmm? uh, just appreciate them who dey the phone line there this one talk say i appreciate my uncle who teach me tailoring work igama o and brothers tailoring company eh? his name is igama salami Hmm. Im brother teach am tailoring work and then I hope say you sef still dey impact to other people because na one thing wey dey important be that. Eh? Eh, no be just make person make you benefit. Try to make people benefit from you. This one talks a good morning, sir. I appreciate my son teacher. Hmm? Her name is Mrs. Enoy Rabo.

who be that special person wey truly truly you wan appreciate that person don impact to you um, no be just your teacher world teachers day na tuesday na im e be this tuesday wey pass so na im be world teachers day but that person wey don teach you wey don wey don do things wey be say you take be person today because as teachers teach for school eh, e get some no be your parents now no be your mama no be your papa

Yes. Oh, so if anything happen, na she you dey run to to go talk talk to, ask advice. No be small thing o. Are you serious? Oh, Something happen to my wife like this. She born baby and the baby die. oh, So Hmm. she took my wife to her house, take care of her for one good month or two months. oh.

if you see eh um, oyibo people wan be say dem go buy flower go give the person dem go buy flower and chocolate go give the person i no know wetin dem fit buy for nigerian person wey go make am do eh ah and i never know but if you fit you see that one small chicken thing that one small no think say eh ah that one na big man na he no need my gift eh eh no see am like that no see am like that say e no need my gift no you see that chinkini that chinkini something wey you still fit give that person yeah wey you dey appreciate no be just to appreciate am only for radio yeah if you know that small thing wey you fit just buy even if na one red wine put thank you card just tell the person say thank you sir for everything thank you ma for everything no be say no fit afford that wine no be say no fit afford but him go actually understand the the in depth the depth of how you feel towards am e go fit understand am you need to show appreciation to those people them where you know say don't impact positively to your life to your growth people wey don make you reach where you dey wey make you grow ah you need to appreciate them i take god beg you no be just only for radio here yeah no be just for radio here just ap- no be say na their birthday no no be until e reach their birthday no be until e reach christmas no be uh-uh, uh-uh. just do am do am one bottle of red wine buy chocolate buy card thank you sir that's all thank you for everything thank you ma god bless you for everything ha oyibo own na flower o i no know wetin our own be but i dey sure say the person go appreciate am Agari, I want to appreciate my brother. Oh. your brother your elder brother Yes, sir. hmm. Mr. Uchenna Agu. uchenna agu

go dey learn market izu afia so that all of them e come all the money wey e dey make there na him e take send all of them go school before him their senior brother come decide to go university so dem do 50th birthday for the guy no 60th abi 55 na him dem do for am on the 18th of september the guy the guy cry eh